Helo! Enw fi ydi Gamer Gwych a yym 'den ni'n mynd i chwara' y tutorial ar Minecraft Xbox yy na console edition achos ma' dal Xbox ond 'dach chi'n dallt yym be' dwi'n meddwl dy- dych- dych chi? Dwi'm yn gwbo.

Do, dwi'n mynd i dollti'r coeden yn hanner, ond dwi ddim yn, dwi'n mynd i ddalu fo i gyd. Yn y bere, bala bala. Neidio ddo, hy. Os yw'n mynd fel le? Pwys fysa meddwl. Iawn, iawn, ei.

Wrth um, gwneud pethau. Crafting table. O, oh, bwrdd craftio. Ia, si... Mynd i'r hawddach i ddweud. Uh, iawn. Da ni'n mynd i wneud... Wan dwi'n mynd i wneud...

Iawn. Mae hyn yn... Da chi'n dall weithiau, mae... Da chi'n da chi anhofio, da chi'n neud fideo. Fel, dwi'n gwybod dwi'n siarad am pethau fel, da chi, da chi fel, oh, go iawn. fel, i rei yn chi. Um, Go iawn. Dach chi'n meddwl go iawn, da. A dwi, dwi'n meddwl hefyd go iawn, fel, go iawn. Dwi'n neud hynna hefyd. Del, dwi'n gwybod, ond... Rhain na chi, go iawn, da chi'n neud hynna. A rhaid i chi neud yr un y fideo eto, geto, geto, geto, da. Ydych chi'n dallt beth dwi'n meddwl? Chos go iawn. Iawn, dwi fel yn... Dwi fel yn rhaw a dwi'n mynd i dyllu grafel. Fe, fi di wneud o'n. A gwneud eto. A gwneud eto. O. O, sut i neidio eto. Dwi'n anhofio sut i neidio weithiau. Ei, a, a, iawn. Dwi'n gwybod. Dwi wedi cymwytio. Ah, dwi'n gysau hynna. Hynna di'r unig beth dwi'n gysau am yr, um, am y tutorial. Wel, ddim arall yn O, jyst, o, dwi'm yn gwybod be i ddeud amdano fo de. Dangos i chdi. Iawn, dwi'n mynd i... Um, um, dwi'n mynd i... Um, beth i'n fod yn... Dwi'n mynd i... Wan, tyllu mwy o gerig. Iawn. Iawn, a dwi'n mynd i wneud lot o... Um, dwi am wneud lot o bethau. Um, diamond, bob dim, dwi am wneud hynna. Dwi am wneud lot o bethau. Um, ond dim fel, um, dwi'n mynd i wneud lot o bethau diamond. a bethau fel yna. Os da chi'n gweld yr Os da chi'n gweld y fideo yma, chi... Ww, um, chi... Chi dal... Chi... Yn dal ddim efo gormod o um, amser i chi jyst gweld, da. Dwi'n hapus da chi'n watchad y fideo yma, achos dwi'n... Dwi'n... Dwi'n... Hwn di'r ail fideo dwi erioed di wneud ar yr rhaglen YouTube ma. Iawn, oce. Lle mae o an? Dyma fy bwrdd crafftio. Wan, o, dwi di wneud Rhaid i ni pickaxe. A rhaid i mi wneud mwy o... Iawn, dwi'n mynd i wneud cleddyf. Dwi'n mynd i wneud fwy, mwy o friga dwi wedi wneud o'n... So, sam, sam synwyr deud y gai deud dwi am wneud o'n... Wel, mae yna ffasiwn... Mae ma yna synwyr, ond Does am synwyr i mi ddeud y gair rwan, achos, wel, wel, achos dwi'n dwi, dwi barod i wneud dydo. Dwi, a, dwi just angen un carag arall a Lucas fod yr un carag yna yn fama. Ac e, wan fi'n tyllu fo. E, dwi wedi tyllu fo ac

Iesu, yes. Uh. Iawn, dwi eisiau mynd i nôl y map zero. Na chi, ac... So, faint ydym gweiddi, go iawn. Rhaid i mi wybod yna. Iawn. O, Gary, ie, na i drio neud jaco. Na i drio neud mwy o glo. Fydda i drio llosgi... Um, fydda i drio llosgi... Um, Fe drio llosgi... Um, fe drio llosgi yn pren i wneud... Wel, i wneud... I wneud rhyw fath o... Um, glo yma. Charcoal, ie. Yeah.

Darn 1 o y tutorial Minecraft. Nai weld chi mewn rhyw bryd a nai weld chi, nai weld chi yn y fideo nesa ac gobeithio ydach chi'n cael diwrnod hapus. Ta!